Ambue maravichu he'i ñandéve, iporãve araságui ijapopyre, opyryrỹi inimbógui ojei rire. Ojeroky kuñataĩcha hetyma peteĩramo jepe, ha'e ojere mitã rehe ha mitã ojere hese, ikatupyryvéva ipópe ohupi chupe ha upépe ha'e oke. Mba'épa péva mitãnguéra, ajépa trompo. Ñamoñe'ẽta chendive ñe'ẽpoty oĩva ñande kuatia rogue paporundyhápe. Ha he'i kóicha, Yvyra pyryrỹi. Yvyra pyryrỹi ojere jere, taita oikytĩ arasã rakã. Oikytĩ oipopi omoha'anga yvyra pyryrỹi omoha'anga, omyakã omosỹi trompo arasa oiko hag̃ua. Mitã opuka, isaraki, opo, opopo, opo. Yvyra pyryrỹi, ojere. Yvyra pyryrỹi, hasẽ. Yvyra pyryrỹi araságui ijapopyre. Yvyra pyryrỹi ojere jere. Mitã tetãygua ñembosaraiha. Mitã tetãygua mbyatyha. Mitã tetãygua mbosarakiha. Mitã Paraguái mbovy'aha. Yvyra pyryrỹi ojere jere. Aníke ichugui ñande resarai. Jahayhúkena tapiaite. Hese ñañembosarái ha'égui ñane mba'e tee. Guaraníme iñepyrũháme jahecha hína maravichu ha avei jaguereko peteĩ ñe'ẽ potýko ñane kuatiañe'ẽme, hérava Yvyra pyryrỹi, iporã ñamoñe'ẽ porã ñande rógape. Pehendúpa temimbo'e kuéra. Ha ko ñe'ẽ poty Edgar Oviedo rembiapokue hína, temimbo'e kuéra. Ñamoñe'ẽmba rire ñambohováita aporandu, he'íva ñandéve, Mávapa upe tapicha oĩva ñe'ẽpotýpe ha ojapóva yvyra pyrymýi? Ha mávapa hína? Taita, ajépa, Taita ojapo yvyra pyryrỹi. Ambue porandu he'i ñandéve, Mba'e mba'épa ojapo oiko hag̃ua yvyra pyryrỹi? Mba'épa ojapo taita? Ha, he'i ñandéve péicha ñande ñe'ẽ poty. Oikytĩ arasa rakã, oipopi, omoha'anga, omyakã ha omosỹi. Ajépa? Ha upéi he'i ñandéve, Mávape tapicha oñembosaráiva yvyra pyryrỹire? Mávapa? Péva hína mitã, ajépa? Ha ambue porandu he'i ñandéve, Mba'éicha oñeñandu pe mitã? Ha jahecháma pe ñe'ẽ potýpe he'i ñandéve, Mitã opuka, isaraki ha ovy'a ajépa. Tembiapo he'i ñandéve, Ahayhu oĩ porãvante, yvyra pyryrỹi ojejapove mba'égui, araságui ajépa. Upéicha he'i ñandéve ñane ñe'ẽ poty. Ambue mba'e tekotevẽva yvyra pyryrỹi oñeñembosarái hag̃ua, otro elemento necesario para jugar el trompo. Ha upéva hína inimbo. Iríña hína ajépa. Ñe'ẽpotýpe he'i yvyra pyryrỹi. Mba'épa he'i ñandéve upévagui? Ombovy aha mitãme ajépa. Ha ipahaitépe he'i ñandéve ambue ñembosarái, tikichuela. Ko tikichuela ñembosarái ñane mba'eteete hína mitãnguéra. Ha ikatúkena ñañembosarái avei ñande rógape. Ha Upe rire jahecháta peteĩ vidéo explicatívo ikatu hag̃uáicha ñañembosarái avei ñande rógape ha ñane irũnguéra ndive avei. Mitãnguéra, ko árape ñañembosarái tatekichuela, ha peñembosarái oikotevẽ siete mbokaja api Poteĩ mbokaja api, kóva hína mbokaja api, térã valíta. Oiméramo jaguereko ñande rógape ikatu jaiporu. Ha upe rire jaguapy yvýpe ñamui ñane mbokaja api ha ñañembosaraivo.